Salam, gadyrly ildeşler, mähriban dostlar. Ýene geldim hyzmatyňyza şenbe güni. Ýene bir bernama bilen siziň hyzmatyňyzda boljak. Başda bir goşgy bilen başlaýyn diýen. Ýöne gysgarak goşgy tapmakda hemişe-de kynçylyk çekýän. Birnäçe rubaýy bar, şolary okap geçsem, il bilen ölüp giderin. Türkmen sährasyna solup giderin. Ilimiň merdogly bolup giderin. Han bolup gezsem-de ýat ülkelerde. Ölsemem il bilen ölüp gider. Ýazýaryn ýeňlemek üçin. Näme üçin ýazýaň diýip sorag bolýarda. Elbetde her kim bir jogaby bar. İki setirçikde ýazdym şony. Türkmenistanda Edebiýat sungat gazetinde de çykypdy. Näçe ýyl öň. Salam aýtýan baryňyza sag boluň Allah saklasyn sizi. Men goşgy ýazamok öwretmek üçin. Ýa uly şöhrata men ýetmek üçin. Dertlere cydaman ýüregim gysýar. Ýazýaryn özümi ýeňlitmek üçin. Waleýkim salam hoş geldiňiz. Şol kädesinde şol men şu söýgi hakda goşup duramok. Bir näçe rubaýy bar. Gysgara açyk diýip şolary okap bereýin. Senden soňra bu dünýäni neýleýin? Ölümiňi görüp bilmeni diýdim. Senden öňem ölüp gitmek istemen, Ýalňyz seni goýup bilmen ezizim. Sen gydaýsaň ölüp gider söýgi-de, Başga birin söýüp bilmen ezizim. Bile ýaşap, bile ölüp gideliň, Bir gujakda Sen bilen men ezizim. Waleýkim salam hoş geldiňiz baryňyza salam aýtýan. Bu gün şu bir iki üç de mesele barada gürrüň etsem diýen mowzu. Birinji dinäşi Eýranda Hameneýiň ýerini ogluna turtjak gürrüňi bar. Bir şol. Ikinji-de bir mollasymak mollajyk diýeýlem ýa bir jahyl ahunyň biri adyna bilen bir wideos paýlanypdyr, Ebulhesen Harganyýa länatallah diýip ýazypdyr-la. Şoň üstüne länet aýdyp, aýda şoňa bir jogap bolsun açyklaýyn diýýän. Üçüsi-de şol üçünji nämedi? Aý şu Kerbela-da bir degip geçeris-a, Kerbela näme dosam Muharrem aýda Kerbela-da degmän geçip bolmaýa. Ýöne biz degýäs-a, degýäs. Şol üçin şu üçi üç meselemi-ha diýen. Hawa. Birinjiden Hameniň ýerine ogly Mojtema ýerine geçjek gürrüňi bar. Şu adam Irandäki beýik aýatullalar-da şony goldap ýör. Onsoň näme şol rehber boljak bolsa, weli fegy boljak bolsa özde onuň bir şertleri bar-da. Ol şertleň-ä hiç biri onda ýok. Häzir ýaş bir ahun, ýöne şoňa Käleri bardyr okymanjyk doktora alýalar. Özlerini doktor märup edýäler. Eýranda hemme zat bar-da indi okyman aýetulla bolýalar-da kän. O-da şolardan biri diýip hasap bolýar. Ýöne men bu taýda başga bir meselä işaret etjek bolýan. Başga bir mesele. Olam şol şia bilen sunnyň arasynda bir zat bar, tapawutly, farkly bir görüş bar şu mesele barada. Oňam köki nirden gelýär? Ol Gadyryl homur diýip baýram etýärler-ä, şondan gelýär asylynda. Şygalaň görüşine görä, Pygamberimiz iň soňky gezek haja gidende Äli bolmalydypdyr ýerini diýýär-de. Şol üçin ol belli edip gitýär özünden soňrakyny. Soňra-da soňraky gelenlerem şu Äli aleýhissalamyň agtyklaryndan ýagny gyz agtyklary, pygamberiň agtyklaryndan hawa, gyz agtyklaryndan ýöne şolaryň neslinden Hasan Huseýin ymamlar dowam edýär. Ýöne sunnylaryň görüşinden nähili, bakyşyndan? Ýok, pygamberimiz o taýda Ol halypa bolsun diýip aýtmandyr. Ýöne şony goldapdyr. Sebäbi Mysyrdamy, närde bir şoň hyzmat etýän ýerinde köp adam Äliýe garşy çykýar, hezreti Äliýe, aralarynda duşmanlyk döreýär. Şony goldamak üçin aýtýar. O taýda halypalyk gürrüň ýok diýýär. Möwla falan diýýände ol halypa manyda däl, dost manyda diýýär. Gara şuny ýaly gürrüňler bar. Bu taý bilen hem işim ýok. Bu taýda ahuwlaňky. Indi şu mesele şeýle bir taryhy zat, aslynda bir hekaýat däl-de, şolaryň syýasata, hakimiýete nähili garaýşyny-da görkezýär. Meselem, ählüsünnetiň aýdyşyna görä, ýok, üýşüldi bir jemagat Ebu Bekr bolmaly diýdi. Ýagny ynsanlar maslahata, geňeşe ähmiýet berilýär. Kurany Kerim özünde-de aýdýar, Ve emruhum şura beýnehum. Şura gurun, öz araňyzdan seçildin diýýär-de. Bilelikde karar beriň diýýär. Hatda Uhud söweşinde Pygamberimiz bilýärmiş ýeňiljeklerini-de, ýene-de şol öz töweregindäki adamlaryna emr etmeýär, siz nä maslahat bilse, şony edeýin diýýär we şo-şon ýaly-da bolup, maslahat bilen söweşe girýärler, ýöne ýeňilýärler. Indi şol Şygy Sunnynyň bir gulakon esasy tapawudy şu ýerde. Şol Gadyr Hom ýaly bular häzirem ynançlary öňki soňrakyn tikip gitmeli, belli edip gitmeli-la. Patyşalyk ýalyk-la. Dyby patyşalyk bolýar bir hili. Şol üçin ymamlaryň ogly ogly şeýle dewam etşi ýaly hökümetde-de dewam etmeli diýýärler. Ýöne sun ähli sünnetiň nezerini bir şura bolmaly şol şura bilen belli etmeli. Halyfalary meselen ogul ogul dälde Ebu Bekir o ölüpdir Omer gelmeli ýerine. Soňra Osman gelmeli Omer gelmeli şuraýy elletmeli şu meseläni. Ýöne ymamlaram munam aýdaýyn o biri biriniň ogly däha on iki däne arasyny tapawut kän nesilleri geçýär arasynda edil oguldan ogla da däl. Indi bu gün şol Hameneý Mujtabany goýjak bolanda şol Aýatullalar näme etýärler? Hä, şo biziň zadymyzda bar, şo aňyrdanam pygamberem şol Älini belledipdir, Äliň oglanlaram bir-birini melledipdir, şeýle dowam edipdir. Indi Hameneý-de öz ogluny haky bar tikmäge, goýmaga ýerine. Şeýdip, ol aňyrdan gelýän şo garaýyş, şol pikir i-de şol gün syýasata täsirini goýýar, täsirini ýetirýär. Ýöne, eger seredip dursak, ählüsünnetdäki röwşenfikirräk bolýar. Oguldan ogula däl-de, maslahatly şekilde belli edilýär halyfalar zatlar. Şoňa görä, näme dinde diňe bir jemaat zat däl, tabşyrmak däl, akyl diýen mesele-de bar, akyla-da kän zat goýmaly, bir-de jemaat bar, üýşüp, üýşüp belli etmeli. Şol üçin bizde şol weli fekih diýen zat ýokdur. Ýokduram, aý şu bolmanam gowy, şol Iranda-da nireden çykanyny bilmän galy özleri-de. Şol birden weli fegi diýip bir zat çykardylar, dini patyşalyk boldy-da. Ýöne öň bir patyşalygymyz bardy. Ona yngylat bolup başdan sowdular. Halkyň peýdasyna boldum, zyýanyna boldummy, zyýanyna bolan ýalyk bolup görünýär. Ýöne bu gün bolsa bir dini patyşalyk bar aslynda. Ki şony biziň mezhebimiz hiç kabul etmeýär. Boljak zadam däl. Birine millet tikmeli la onuň soňunda. Intihabat etsin bol saýlan bol. Bire şu meselä men degip geçjek boldum. Ikinjä geçeýliň. Ikinjide de şeýle bir jahyl, nadan, näçe kitap okan belli bolmaýan Aryflary, taryhy alymlary bilmeýän ahunjyk bir wideo ýaýratýar. Ahunjyk diýýänim bir welaýat ahun nanny adyny şu wagt ýadyma-da düşenok, şoň wideodam bar. Şony aldym men şu zadymda-da goýdum. Şoň öz wideosynyň üstüne ýazyp-da bir ýaýratjak bolýan. Han göreýin. Şu ýerde Aslynda bu zatlara biziň ahunlarymyz jogap bermeli. Biziň ahunlarymyz fakirrak bolansoň özüm hem şeýlerek aýdyp geçmeli bolýan arasynda. Sesini eşitdirip bolsa. Şu taýda Ha, şu. Oglanlar maňa iberipdirler-de. Döwletiň hemaýaty bilen gurlan bir konfransa Butje bilen oturyp şol Abul Hasan Harhanyny ýamanlaýar. Ony özüňiz Instagramda belki görendirsiňiz. Näme üçin indi? Alýan irady näme? Ir adam bir alýan bir nadan adamlaň aýtýan sözleri jümlelerini men getireýin şu ýerde häzir muny bärik aýlap göreýin. Şol Ebul Hasan Herganynyň türbesi, aramgasynyň Ilki Abylhesen Hergany kim diýip belki sorarsyňyz, soranmysyňyz biraz açyklap bereýin-le. Garry Çarom bäşinji, dördünji hijri şemsi, hijri şemsi näme şemsi ol zatlarynda Medende näçe bolýar? Müň ýyl öň. Ýaşap, ulahon aryflaň biri. Baýezit Bestami ýaly, Baýezit Bestamiden soňra özem şo taýlarda ýaşaýa, Hyrkan şäheri Semnanyň, Semnanda şol, Şahruda ýakyn. Baýezit Bestami-de bilýäňiz Bestamda. Baýezit Bestamidir, ýaňky Abul Seýit Abul Haýyrdyr. Soňra bu Abul Hasan Hyrkany, muň şägirdi. Abdulla Ensari bular beýik beýik adamlar biziň hem beter damarymyz çekýän ýeri birde türkmen şu adam. Türkmenlik de bar. Abul Hasan Karkani diýen türkmen alymlardan Baýis Bessam Bessami de şeýle. Şu şekilde bular arada Tezkiretül Ewliýada Attar Attar Nişaburi gowy suratda açyklap berýändir. Şu şu taýda men ýaňy şoň aramgasyny görkezdim, şeýleräk ýazýar şoň gapysynda näme ýazýar? Her ki derin sera deraýet na neştehit diýýär. Ve ez iman eş mepursit. Çe an kes ke be dergahi bari teala bejan erzet elbette ver hane Ebul Hasan bina nerzet diýýär. Kim gelse çörek beriň saçak geýiň ýa-da. Allah Taala oňa jan beren bolsa men näme üçin nan bermäýin diýä. Bu ýaňky samsyjyk ahun oturyp şuny intikat etýä, kapyrlara-da geliň diýipdir bi. Düşünenok-da oň sözüne. O sen dinsize-de çörek berseň, dinlä-de berseň, o dinsiz hem saňa hormat goýar, soňra belki diniňe geçer. Pygamberimiziň özi-de ýehudylarlaň köp oturyşyna bir gowuçylyk, ýagşylyk eden soň olar dine geçirýär. Muň tapýan zadyny görýäňmi? Şu diýýär, kafirlere diýýär çörek berýän bolsa, öz kafirlerden gowy diýýär, şuny oturyp ýamanlaýar wideoda. Onsoňam muny ýaly söz diňe bir zat däl-a, munda dä hatda Ebul Seýit Ebul Haýryň-da bir şoňa meňzeş jümleleri bar-a. Bir goşgusy bardyr Ebul Seýit Ebul Haýryň-da. Näme diýýä? Baza, baza, her ançe hesti, baza. Ger kafer u gebru butperesti, Baza, in dergähi ma dergähi nomidi nist, sät bar eger toby şekesti, baza. Büýük ynsanlar, büýük aryflar, büýük alymlar kiçik zatlar bilen meşgul etmeýärler özleri. Ýürekleri-de giň, zehinleri-de giň, dünýägaraýyşlary-da giň, dün dyýllara seredişleri-de giň. Entejik zat bilen öýkeläp täessüp edip adamlary gaçyrmaýarlar. Gowulyk bilen möhebbetin özlerine çekýärda. Bu mollasumaklar ony bilmäni, hä, şu wagt oturyp şoň tersine Länatullahi ol Hasan Harhani diýip wideo çykarýa. Onam ýaýratýa instegramda. Özüne uly iş eden ýaly bolup. Ýöne aslynda bu adam oň pikirini düşünenok. Düşünenok. Ýöne bir zadam bar. Şony näme üçin aýtýar şu sözi? Muny diňläň indi. Indi Baýezit Bessami, Ebulhesen Hyrkany ýaly adamlar ikisi-de Seljuk döwründe ýaşanlar, ikisi-de ikisi-de türkmen, türkmen dälem bolsa Gürrüňimiz ýok, ýöne men özümiz türkmen bolansoň şu wagt üstüne zat etýän-de, ysrar etýän, ýykgyn etýän. Bular bir kongra gurjak bolýarlar. Näme-de bolsa, ýaňky zat bir yftyharlar-da, Bessamyň şäheriniň uly alymlaryň yftyhary, olaň haklary bar, şolara guwanmaga, şolar üçin kongra goýmany, öz şäherleriniň atlaryny ugratmaga. Bular bolsa şonuň öňüne geçýärler. O beýik aýytullalar Gülpaýganydan zat gelip, ony gürledip-zadyp, şony bozýarlar, şu kongreni. Ýüz däne alymlar gowy makalalar ýazypdyrlar. Ebulhasan Herganyň şahsyýeti barada, keramatlary barada. Onsoň, şu taýy adamy oýlanyşdyrýar, oýlandyrýar. Şu adam diňe şo bir jümle üçin etdimi ha şuny? Şol üçin öňüne geçdilermi? Aslynda beýle däl. Asyl gürrüň başga ýerden gelýär-de. Bular Sefewiden soňra Iran şiilaşýar-da, şia bolýar. Ondan öňki alymlar ýüzde togsan dokuz sunny, bular-da sunny. Şol üçin şu sünni alymlar milletimize görelde bolmasyn diýip edýäler-ä. Başgasy bahana. Näme, diňe şyga bolsa ulaltmaly, başgasy iranlam däl, başgasy ynsanam däl, başgasy musulman-da däl, şony bir bahana bilen kongresinde dagy hemmesini ýok etmeli şoň. Gürrüň şu ýerde. alyp barýan syýasatlaryň hyzmatynda dini-de şeýle zaýalaýarlar. Men-ä haýran galýan şulara. Şular musulman bolup indi agzybirlik wahti wehdet diýilýär-de, gowy zat. Wehdet diýen zat ýok. Wehdet haçan ýada düşýär? Aşura günlerinde ýada düşýär. Aşura günlerde geliň aý siz sizde näme ymamlara ynanýaňyza bizde ynanýas gel wehdet bu başga wagtda wehdet ýoga o taýda-da şu wehdet özleriniň işine ýarajak ýerlerde wehdet gerekä başga ýerde gerek däl. Şol üçin şu wagtda Kerbela gitaýyp bir ulag howun zat goýjak bolýalar rat diýmaý. Yrakda hemme ýerden otobus ýygnap, adam ýygnap. Yraklyň özi baba gürrüň gerekýär diýipdirler. Merzi ýapyp goýýarlar. Olaň özi bizar. Biziň türkmenlerimizden naga adam äkitýärler şo ýere. Otobus, otobus näçeler million harç edip. Her bir goşulan adama-da bäş million pul berýärmişler. Yrakdan goşulýarlar. Irana biljekkä, Iranda hökman berýändirler, äkitýärler. A beýdip-de din saklap bolarmy? Millet ýykylyp barýar. Açlyk, pulsuzlyk. Doktor puluny tapanok millet. Çörek puly tapanok. Bular nämä harç edip ýör? Bular nämä harç edip ýör? Her kim bar şu ýörişe bäş million pul. Ebulhasan Hergany ýaly uly kowum beýik adamy diňe şol şyga däl diýip, şeýdip bahana bilen öňüne geçýärler kongresine. Bahana bilen Şebeşer Aşurazat diýip goşgy ýazdyryp biz çagalamyz çekjek bolýaly otara. Barýan ýollary kime peýda der şigasyna da peýdasy ýok sürdüsine de peýdasy ýok diňe şu Irany ýykmaň ugrunda da Waleýkim salam salam aýtýan baryňyza. Şun ýaly ýagdaýlar ol Mustabasyndan tut Kerbelasyndan tut Munuň her ganysyndan tut. Biz-ä haýran şulaň alyp barýan ýoly. Halka hiç peýdasy ýok, ýurda-da peýdasy ýok. Daşarda-da alyp barýan zatlary ýok, diňe pul harjatýarlar-a. Hä, şu wagt Russiýa Suriýada bularyň alkasyny boşatdy. Ysraýyl gelip urguty alan ýerine ýokardan. Ýaňky Russiýada S-400 ýüzleri bardy-da, olary çekdi. Şolar bilen goraýardy howa peýmallara garşy. Rahat gelip uruň diýdi Ysraýyla. Näme gazançlar boljak? Garaz, gowy däl, barýan ýollar gowy däl. Şol ugurda-da biziň türkmenlerimize-de kän zulumlar etýärler, sunnylar-da zulumlar etýärler. Türkmeniň bilsile has hem beter. Hawa. Ýohana sen bir syýar ýasyny araba tiram kertme. Şu ýerde bir zat, e, indi bir sorag ýadyma düşdi. Hawa, birinji gezek zadyň awul, ýaňky awul Hasan Herhanynyň ýazan kitaplary bar, üç sanak. Şoňam adyny çekip geçeýin. E, şo taýda. Käbir kitaplaryň ady Özem arap dilinde ýazylýar. Sebäbini hem aýdaýyn näme üçin arap ýazylýanyny. Bir Risalatyl haifel haim min lawmatil am der usuly tarikat. Tarikat barada, irfan tarikat barada. Soňra ikinji Favatihel Jemal diýen kitab bar. Nurul Ulum diýen kitab bar. Hawa, şunuň üç kitaplary bar, bularam arap dilli ýazgy. Geçen hepde biri sorag edipdi, näme üçin farsçany resmi dil edipdirler türk hökümetleri, sultanlary diýip sorapdyr, seljuklardan söz edemizde. Aslynda o farsça resmi däl, resmi dil farsça däl o wagtda. Ýöne şeýle bir adat bar gadymdan gelýän, ylmy kitaplar ýazanlarynda hemişe ylym, ilmi bolanda ýaňky irfan, taryhatdyr, dini meselelerdir, hatda typ, pezeşkidir, şu zatlar hemişe öz arapça ýazmak bir adata öwrülipdir medreselerde, Buharadäki medreselerde, Hywadäkilerde arapça ýazypdyrlar. Onsoň edebiýatda bir adat, nämeşe edebiýatda farsça öňde hemişe şu edebiýat wezn, eruzi ýazmagy gowy görüp, köplenç şol şahyr, ýazyjy türkmen hem bolsa, fars bolsa şol farsça ýazypdyr. Ha, ikä aýyrdyk. Bir, ylmy kitaplar näme diýdik, arapça, onsoň Edebi kitaplar, edebiýat, goşgy, şygyr bolsa köplenç farsça, türkçe nirde saraý dili türkçe, gasyr dili, diwan dili. Sultanlar gürleşenlerinde türkçe gürleşýärler, bir ýerlere hat ýazşanda türkçe ýazyşýarlar, halkyň arasynda türkçe gürleşilýär, türkçe-türkmençe bir daýysyny aýdyp otyryn. Şahyrlar zatlar türkçe ýazanlaram kän içinde ýöne köplenç edebiýat farsça şol üçin üç dillede baý her ýöne köplenç şol farsça öňden şu edebiýat işlenilse şo bir adat arapçada köplenç arabi zatla kelemeler bar ilimi kelemeler arapça bilen gowy aýtýarlar şu wagtyň özünde de farsçaň ýarsy arapça da şol üçin arapça ulanýarlar Bir adat, bir-de o wagtda bir dawa ýok. Hemmesi birek mezhep bolansoň, hemmesem musulman bolansoň, kän zat edip duranoklar. Eý, bir-birine duşmançylyk etdiler. Indi şu döwürde biz biçäre halk bolup galdyk-da, bir tarapdan türkmen diýip kellämize urýarlar, bir tarapdan sunny diýip urýarlar. Türkmenistana gitsek Iran diýip kowýarlar, Irany geltip türkmen diýýärler. Nirä gitsek şon ýaly ýagdaýa galdykda. O döwürde on ýaly dälda bir millet bir musulman diýip kän bir biriniň dillerini kullanyp ulanyp ýörler ol döwürde. Köp sag boluň sizem ýaşaň sizem sag boluň. Ha bender türkmen yftihar diýmedän biz inşallah yftihara sizden bolsagam biz bütün türkmeniň ogly hasap etýäs özümizi. Köp sag boluň. Indi men şu gezek zat durmaýyn. Gysgarak bolsun. Kä dostlara uzyn bolamagyny isleýär ýöne men uzyn wideolar-da goýýan. Kän uzyn bolanda adamlar ýadaýam näme görýärler azrak bolýar. Hawa. Ýyn ýek proje bozor pe damany daras ýawaş ýawaş ba mehar jahan gof nufus mi kona ta ýet ta terbi işle hem diýer. Şon ýaly ýöne men köplenç kelläme şu gelýär. Indi millet bulardan bizar a köplenç. Käbir adamlar tek-tük şolaň puluny iýjek bolup etýämi? Ýa-da bulaň özi şeýtdik, biz hyzmat etdik, şeýeleşdirýä ýokardan pul iýýämi? Şon ýalyrak maksatlary barmyka diýýän. Ýogsam alyp barýan syýasatlary, ýollary bilen ýok, bular şygalyga dursun yslamdan mykdyrdylar, yslamdan ýadatdylar adamlary. Şu wagt welaýatlaryň özleri köpüsi yslamdan zat edip ataist bolup ýörler. Bir topar zertuşti dolanyp ýörler. Bir torap mesihi bolup ýör daşary ýurtda. Mesihi bolsaň gowy-da penahyny digiberýärler diýip. Oja biziňki in türk birnäçe türkmeni şeýle öwretmgek ýerini gidiň öz adamlaňňy saklaň. Olaryň mesi mesihi bolup ýör olaň öňüne geçiň çöregini beriň iýişini beriň gidik daşary ýurtda ýalbaryp ýörler daşary güýçlere. Daşary ýurtlara. Oho, şu da bir betbagt bolanda bir millet şuny ýaly bolýada. Şol ýaly. Gynanç bilen. Hawa. Ondan hawa şol e, näme üçin bir dil, hawa farsçaň resmi bolupdyr diýip şol barada gürrüň berdik. Zadam birem şol zatdan sorapdy häki diwary görgan diýeňde biz diwary görgan diýende men gürgende başga bir diwar barmy ka diýdim. Asyl oňa gyzyl alaň diýýärler türkmenler. Gyzyl alaň diýýärler. Hatda Setdi Sikender de diýilýär näme şo. Oňa görä kälerini görä Eşkani döwründe gurulýar, kä wagtda kälerini görä Sasanylar döwründe, kälerini görä Soňra edil bir taryhyny anyk aýtýan-a ýok, ýöne köplenç dünýäde ikinji uzyn diwar diýip hasap bolýar-da. Birinjisi-de Çinde bar. Çinde, ikinjem şol Kümüşdepäňki, Kümüşdepäň gyzylalaň diýilýär türkmenler. Gyzyl kerpiç daşlary-da barmy, şolaram çekipdirler, ýok edipdirler, taryhy eser galmandyr. Köplenç beýle diwarlar näme üçin şol savaşlarda zatlarda duşmanlar eçerik girip bilmesin, öňünde bir böwet gurulsyn diýip edilýär-de, şol maksatlarla edilýär. Awar. Bu da bar. Biz geçen hepde zada çelli gelipdik, o Seljukly döwrüne geldik. Soňra ondan soňra ne mogollar gelýär. Çengiz han da 13-nji ýüz ýylda esirde. Ay köp adamy Ýok etýär, öldürýärler. Meselem, Çengiz hanyň bir biderek tarapy bir ýer alandan soňra şu taý dek bigünä ynsanlary-da öldürýärmiş. Teslim bolary-da öldürýärmiş. Şoň özem görkezýär, şol türk däldigini görkezýär şoň, türkmen däldigini. Näme üçin? Sebäbi türklerde ýa türkmenlerde esiri el uzatmak özi ulakan bir jenaýat hasap bolýar. Çagalara, zenanlara el uzatmak jeza jezaly türkmenleriň arasynda. Muny nämä istinad aýtýas, Bilge Kaan diýip Göktürk imperatoryň ulularyndan birisi ýazan nesihatlary bar şu türkmen türk jemagatyna. Bir savaşda Esir düşene elli girseň, el çommaltsaňyz, zenanlara sylasyz adam berseň, jezadyr ölümiňiz diýip, şon ýaly öwretýär türk milletine. Ýöne mogollar bolsa hemmesini kesişdirip ýok etýärler. Ýöne munam goşmaly. Waleýkim salam, salam Efşinjan hoş geldiňiz. Munam aýdaýyn. Ha, mogollar şon ýaly Çengiz hanyň gelýä, ýöne mogolam bir aý öňem aýdyşam millet, oňa hemmesinde günä ýok. Bir lider bun ýaly jenaýat edeni bilen ol bütin şo milletiň telekedigi manysynda däl, bolup bilmeýär. Hitler almanda otaptak hüjüm edem bolsa, Köp adam öldüren bolsa, bütin almalylaryň erbet boldy manysyna gelmeýşi ýaly, mogollarda-da şeýle Çengiz han erbet bolup, bütin mogollaram erbet hasap bolmaýar. Hatda ondan soňurky nesiller hyzmat-da etýärler Eýrana, ýaňky yslama, türk dünýäsine hyzmat-da etýärler. Ha, Gazan han-a bar, birinji gezek musulman bolan soltanlary Şol Gadan han-a Tebrizde uly bir ylmy ýer-de gurýar. Hajy Reşitden Fezilla bar. Uly şo taýa öz weziri. Şo taýda uly hyzmatlar edýär. Jamy-Tewaryh ýaly kitap ýazýar. Şol taryhy Jamy-Tewaryh kitabynda türküň taryhyndan gowy zatlar ýazgaly. Oguz handan we başgalardan. Ondan soňra. Hulaku han bar, ol yslam, ol bir o-da zatda, hoýdamy, hoýda şo tada bir mäbet gurýar, hatda resethana gurýar. Resethana ýa ýyldyzlary görmek üçin şol döwürde hyzmatyny etýär olam. Özi ýöne buda ynanýar, ýöne Gazan han ondan soňra gelende, ol yslama gelýär, ondan soň musulmanlaşýar ogullar. Ýöne olaňda hyzmatlary bolupdyr. Diňe şol savaş wagtynda ýöne gaty uly jenaýatlar edipdirler. Aý, Medende aýdylyşy alty million adam şol zamanyň zady bilen öldüripdirler-dä. Zenjanda diýer. Şu taýy bar. Soňra-da näm ilhalylar türklere garşy, alaram soňra teýmurlar çykýar. Ýöne men köplenç zadyň üstünde durjakda, türkmenleň üstünde durjak bolýan, gürrüň etjek bolýan. Şol üçin mogollar döwründe zňzeferiler, injular bar. Ondan soňra Men köplenç gel türkmenleriň adyny mowzuny alansam ak goýul türkmenlerden gürrüň ederin mundan soňra ak goýul türkmenler bolar. Olaram paýtagty ýene-de Tebriz. Tebriz diýende türkmen nirde Tebriz nirde? Biziň şu türkmen sähramyz Edil Türkmenistanyň iler tarapynda oturýarsa Tebriz, diýmek ki Tebrizde biziň türkmen doganlarymyz bar, şony görkezýär. O taý paýtagt bolsa, diýmek şo türkmenler, türkler oturypdyr şo wagtda. Şol üçin bize Tebrizde bir daş ýer däl, öz doganlarymyz barda. Olara ýöne indiki hepde geçeris. Tabyn häzir şu, şu iki-üç mesele bardyr duraýyn diýdim. Köp sag boluň meni diňläniňiz üçin. Taňry ýalkasyn. Soraglaryňyz bolsa alyp bilerin. Bolmasa-da inşalla hawa Rob Reşidini gurýa ol hyzmetler etýä şu ýerde alymlar zatlar. Tebriziň büyük eski mähellesi. Deveji mähellesi. Eýwalla, biziň mähellämiz diýmek ki, Deveji mähel. Türkiýäň özünde-de devejiler kän-ä, her ýerde. Tebrizde tekeler bar, men tevkeleri gördüm hatda. Tekeden dostlarymyz bar. Türkiýede-de bar, hemme ýerde. Bir millet-da, ýaýrap giden millet, onsaň ol sunny etýär, ol şia etýär, biri-biri bilen uruşdyrýarlar, garap, biri-birini aýra düşürmeli-la. Onsoň hepsi bir millet, bir dogan. Şu biz şu wagt üçin mezhep zatdan göýä meň üçin bir mezhep meň özüm üçin möhüm-de däl. Her kim nämä ynanýan bolsa şoňa hormat goýmaly. Ýöne şu Eýranda bizi şoň bilen ölçeýänlerine gahar gelýär adamyň. Hemme zat şu mezhep gözi bilen bakgy seredenlerinde Aşura, Maşura, Tasua, Kerbela türkmenleriňe näme işi bar bu zatlaryň? Türkmenleri-de şony sorajak bollarynda, şonda adam jogap bermeli bolýar-da. Meň ýerim aslynda türkmen ahunlar oturyp jogap bermeli. Ýöne türkmen ahun-pahyrlarynyň hem güni özüňiz bilýäňiz-de. Şol üçin Aý men-ä şu wagta daşary ýurtda otyryn. Daşaryň gelenimi görä bir aýdaýyn-da. Elbetde eçerde-de aýtýardyk, ýöne daşary çykana bir degsin diýýän-de. Ýöne boşuna çykmaly däl-de, çykjakmyka. Bolýa, sag boluň. Hawa-da, şol niýet şo bolýa. Saglykda görşeýliň. Allah kuwat bersin sag boluň taryalka nemeňize sag boluň men hä şuny aýdaýyn şol ahunyň Abulhasal Harganyýa diýip ýaýradan wideosynyň içinde birje setir şoňa jogap berjek nadan adamlygyny görkezjek şonam goýjak men öz zadymda şu profilimde işdiň siz gaýrat edip şony ýaýradyň şony. Olaň ýaýradyşy ýaly biz-de ýaýradaýyly şol. Ýetsin ellerine tarýalka. Hawa-da, indi ýöne aňyrda nirden gelýä ol, Lubnandan gelýä, kimler goldaýa, günbatardaky ýurtlar goldaýa o zatlary-da. Maksat näme? Ikä bölmek maksat. Yslam dünýäsini Osmanlyny tezif etmeli arkasyndan urmaly aňyrsyna göz aýlap dursaň ýenede şu iňlisleriň zat çykýada barmagy çykýada arkasyndan şoňa barýada ýenede ýöne ondan öňem bar ýöne un ýaly ulaldylmaýar ulaldylmapdy öň Osmany tejik etjek bolup ulaltýarlar, Eýranda o tarapdan sefiweleri getirýärler. Şu Tebrizde da bir gijäň özünde ýigrimi müň kelle kesýär olar. Ýigrimi müň kelle. Adamlar çyg çyg iýýärlermiş hatda. Ýalan gürrüň däl, çygyýeller diýip öz atlary bar taryhda. Olary da baryp bardyr açyklar. Sag boluň, häzir bolsa minnetdarlyk etýän. Indiki hepde görüşýänçäk. Ýöne. Öf Şinjan da özi şo taraply dogrudyr diýe. Ýöne men şu her hepdede gelip şeýle gürrüň bermek kä wagtda ýer wagtymy görärek. Ha bula her hepde gelýän gürrüň berýän da Magtymguldan bir sanyk goşgy okap şony açyklap bersem diýe şu da kellämden geçýär meselem arasynda. Sag bol sag bol. arasynda geçýär. Ýagny bu bernama ýerinde ýöne muň aralygynda-da Magtymgulyň goşgularyny açyklap okap bersem diýip on ýaly-da bir bernama goýmagym mumkin. Ony ýöne belli bir gün, sagat bellemeýän, ýetişime görä diýip aýdaýyn. Häzir sag boluň, gijäňiz rahat bolsun. Bunam ýapýaryn.